हाट वाली छिए ये गाय हाट वाली बाप रे बाप हाँ कथी लए हल्ला करै छियै दसैं में जे छै हम पूछे छै हुलकल जे थुरे छी सबके अंगना अंगना एते सुनरगर छी एते सुंदर छी देखे में जब डनिया ही टन सिना मार दो तब डनिया ही में आते हिम्मत नहीं छे कि हमरा किछ कर देते की अहिठना कहना छे मूर्ख के दू पैसा दे दिए निक बात नहीं कहियो नहीं तो अहीं के झजकार के फटकार देत एकरे कहे छी अरे सुनू कथी दसमी के समय छे हेलो होश हवास में रहू नहीं तो टंसी ना चल जा बड़ी गुणमान खतरा है छे आकर की बजैत रहे छे यहाँ ने ना है से डाइन जोगिन बुझलिए ना जेहा ना सेहा फुराबैत रहे छे आ बजैत रहे छे बकैत रहे छे की ए नहीं है जे डाइन जोगी नहीं नहीं है से डाइन जोगिन आब के जमाना में पहले जमाना में छे अखनी नहीं छे की कहै छै हम एक नंबरी हमर कन कनिया दस नंबरी कथी कहलियै ये मतलब ई कहलिए हमर कनिया लाखों में एक करोड़ों में एक ब्यूटीफुल हाँ अहिना अगर हमरा प्यार करैत रहबै तऽ हम कते खुश रहबै आ कतेक प्यार करब अहाँके

अहाँ जाहि दिना एना माथा घुरू नहि हँ कहू ने अहाँ जे दिना खाना नहि खाइ छियै बाय गॉड हमरा ओहि दिना कहै छी मन नहि नीक लागैए अरे भाय माइकके कनि एक दिन दबाइ तबाइ दियौ बढ़िआँसँ

ये अने सुनू ना हे बंद करू आ सुनू ने कथी कहै छै हाँ यहाँ जे एतेक प्यार वाला नीक से बात बजैत रहै छै तऽ की कहब हमरा तऽ रहल नहि जाइत रहै छै यहाँ बिना कतौ चलि हेलो। जाइ छै तऽ ए सुन ना हाँ रामलाल के

आब कोन उपाय करबै हम लेकिन नामी दसमी छियै फेर अबरी जे हमरा हुस जेतै तऽ फेर हमर ओहिना हमर देवा देवीसँ खोखरैते रहतै हमरा उपाय तऽ कोनो हम जरूर करबै लेकिन भरि गाम घुमलियै सभके केबार फटक दुआरि बतना फरकी तरकी सभ लगा कऽ लोक सुति रहलै

अंतिम में देखल जेतै अपन तऽ छै ने बेसी खोखरा लगतै ने तऽ अपन तऽ छै सोचि लेबै हम लेकिन नहि कतहु मिललै एकोटा भरल दसमीमे कते बौएबै आब रातिके हम ओहू टोल गेलियै ओहि टोल गेलियै अपन भरि गाम गेलियै एकोटा नहि भेटै छै आब तऽ हमरा नींद नहि होइ छै छटपट्टी पकड़ि लेने छै आब हम कतऽ जाइए अन्तिममे तऽ अपन छै ने सोचऽ तऽ पड़तै नहि तऽ फेर हमरा ओहिना साल भरि खोखरते कते हम पार्टी आ छागर दैत रहबै दवा देवी के बिक जायब ओहीमे हम कोनो उपाय तऽ जरूर करबै हम

लेकिन एकटा बात मानऽ पड़त कथी कल निशा पूजा छै निशा दऽ कऽ सुति रहू भोरे उठबै हाँ मंदिर जेबै दुनू प्राणी अच्छा आ सुनी ने छौड़ा मांगि लेबै एबरिए दबी अच्छा हेतै खाली बड़ा समस्या है छोड़ी दुईटा भागल जो हमरा त कहै छौ गागर वाली नीन नै जो कान में त छोड़ी भागले त यहाँ के नीने ना उड़ गेल 20 लाख हां छ कनन के नै नीन उड़ते छै त हर जोतबा ए छोड़ी का कमती में नै बेसी धान दुनियादारी में त

सीजनमे गहूँमा सीजनमे जाइ छियै धाना सीजनमे जाइ छियै तऽ आब कथी करबै से कहू तऽ पहिने हँ अहाँ जीरिए काटैत रहैके सभ दिना पंजाबमे अच्छा ठीक छै अखनी सुकून से सुसू हमरा बड़ नीन लगल छै काम भरि दिना काम करैत करैत डार पीठी टूटल जाइए सुनि रहू

की कह आब तो बारह नी सबद बजे छले राति आब समय गुजरल जाइ छै दुइ बजे छै राति आ चारि बजेमे तऽ लोग उठि जेतै सब हमरा कयल फुसि भए जेतै आब कतहु भेटबे नहि करै छै आ एतऽ हमरा भीतरी खोखरे छै दवा देवी भरि साल कते पाठी कीन कऽ हम दैत रहबै दुइटा बेटा तऽ हमरा छेबे केलै ने एकटा फेकना छै नीक छै आ रामलाल जे ई बकलेलहा छै ने जाइ छियै एकरे पाचि देबै एकटा तऽ बचतै ने एकेटा ने जेता आब करबै कि उपाय कोन नहि भेटला बाद अपने बेटाके खायल जाइ छै ने अपने बेटाके खेबै तहूमे उतरे दक्षिणा सुतल छै सपरि गेलै हमरा एमरी बढ़िए जकाँ के सपरले हाँ। आब तू गेला दुईटा छै कोनो निपुतर तऽ नहिए हेबै अहाँ कहबै हे, एकटा तऽ छेबे कयल छै ने एकटा के तऽ हम खेबे करबै कहबै गेली छी। दुनिया के

गई तोरा तो दू टा बेटा छौ एकटा मरो जेतो तो एकटा रहतो हमरा जे से मर जेतै तो हम कथि दोसर से ल देख रहबै गई बुढ़िया सब कुटी आ दसिया ही कही जा ये उठिया उठ ऐ उठ ने बाजा खासुआ उठ ने देखी तू ऐ कतऽ भागै छी ओने भागै छी कतऽ

हेगे कुलदीप आया शिव कुमरा कहे छले तोहर में डाइन छे तो एकरा हम ऐसे से बहुते फटकार लिए गे ना एकरा पुलिस तलिक पकड़ावे ले ले जात रहिए गे गे ना तब कहे छे डनियाही का जे आत्मा खोखरे छे

रोना बना मंदिर मस्जिद बौआ के या हमरा मांगने रही एतनो दया माया नहीं भेल ना गे अरे समाज के लोग की कहते एकटा बात कहता रामलाल अपने बेटा के डाइन करे छै

लेकिन मैं हे जहिना लोग के बेटा तहिना अपन बेटा मुंह केहन धुआं जका करना छै करिया ही कर झुंगरी ने देखे छी डनिया ही गई डनिया ही कत जाय छी हमर अखनी जे दुटा बेटी छै इतने इतने ओकरा कमा के के खियातो तोर बाऊ डोनिया ही कहीं के कर झुमरी ए सुन दियो ना अरे का देखी देखी के हम भागल जाय छे हना सुन कहे छे अनिया कहे छे मैं लड़ाई झगड़े करे वाला नहीं छे मैं का डांट फटकार नहीं लगाल जाय छे मैं पूजा करे वाला चीज छी। मारि दे तैयो पूजा करबै कह गे आब अपन आ एते निशी भाग रात छै हल्ला करबै जाका लोग गाम पर आ बुझते तऽ कहते देखा रामलाल के माय डाइन छै हमर अपने बेजती हेतै माय गे कहै छै बन के तेरे साया

भगवान के पहिने लोग नाम नहीं ले छै जकरा असली मातृत्व प्रेम छै ओ माय के चरण छुबै छै कह तऽ तोहर चरण छुबै लायक रहलौ एना नहि करी माय मरना छो तो कोदर ला दबिया ला हमरा काट दे ये ओकरा गाड़ी में आब किया बे छै झुकै ले ये ओइ दिना कुलदीप कहै छले आ तो ओकर बात बतेलिए हमहू कते झगड़ा करलिए ओकरा से आ तकर चरण छुए ले जाइ छी अखनी उठू ये उठू आता से उठू नहीं ये मैं मैं है से हां मैं है मैं वो ओकरे पैर में मर जा हमरा रार बना दे हम रार बन जेबे मर जा

अब नहीं नहीं एहन कर्म करबी कही समाज के अगाड़ी में घाटी मान ले मैं चल कथी ले नीलाम कर छी प्रतिष्ठा का कई समाज के अगाड़ी कुलदीपार का अगर उठ जेते रात के सुन जेते तो दरबार देना जेते ओकरा ओकरा पहिले ये सब पक पक आयल छै की था ओकरा ओकरा जानैत हेतै कि की हेतै कखन तो चलि नहि आबै धपचप मे कहीं ने समाज के अगाड़ी माफ कर मोह लगै छौ बाजैत मोह एगो काम कर नहीं अपन गुण के हटेबही ना तऽ घर से निकल के चल जाऊ रे जतऽ मन हेतौ ततऽ रहिए एहि घर में नहीं तोरा रह देबो हने बास नहीं हुआ हुआ एक दिन ने छोड़ दे चल बुझलिए ई घर दुआर छोड़ दे एकरे चल अपना एकरा निकालबै घर से नहीं नहीं चल कहै छियै अरे ना रामलाल अब नीक लगे छौ ना की बड़ी कुदे कुदे गावे छी लेला रे करेला रे कहे छे लोगा दिल में ये जैसे से आग लगे छे तो सब कोई देखे छे लेकिन अपना दिल में जे आग लगे छे तो कोई नहीं देखे छे

एतया समाज के अगाड़ी में एक बेर तू माफी मांग ले कही हम आए दिन से एहन कर्म नहीं करबे कही गुण छोड़ दे के ओही ना हेलो सुन अपना बेटा का अथी करके नीक लगे छले ने हेलो हमर गलती जे भेल है ते समाज हेलो में सहिए हम हकल डाइन छलिए एहि समाजमे हमरा बुझा जे गलती भेल है माफ कए देब आइ दिनसँ ककरो बाल बच्चा ककरो धन माल पर हमे नजर नहि उठेबै एहन काम नहि करबै आइसँ हम ई सब गुण हम जकरेसँ सिखलियै माँ भगवती हम तकरे ई गुण हम आपस कए देबै नहि लोग बाल बच्चाके हम पीरेबै नहि दुख देबै नहि हमरा बाल बच्चाके दुख पीड़ा हेतै नमस्कार

हमर बेटी पुतोह जे छै सबके हम गलती माफ भी मांगे छी हमरा सब कोई माफ कए दिया हमरे जका एहन काम कोई नहीं करिया नहीं तो हमरे सन के गति हेतो आज समाज में हम मुड़ी उठा के नहीं ताक सकबे नहीं आप चल सकबे हो सबको माफ कऽ देलियै तब तऽ छोड़ि देबै नहि तऽ एखन पूरा काम पुलिस प्रशासन मे इनका भेज जते देबै हमर जते बाल बच्चा पर हम नजर केना छलिए एहि नजर के हमे दूर कए देबै जरूर दूर कए देबै सब गुण हम आपस कए देबै लेकिन एहन काम हमरे जकाँ कोई नहीं करब हमर दशा हमर बहुत गजन भए गेल अल्ले चल नमस्कार हमरा चल, माफ चल। कए दिए हम लोग के जा चुआ ले माफ कर दे के देखे जी गंगा आई जे ले चल माफ कर दे के ले चल चल लेकिन ये है न काराम ने गाड़िया में आगे हेलो ले तो परदेश आ गेल जे देंगे